Azul fell-awen ay atmaten tiyessetmatin, ssarameɣ tgerrzem di Lmasiḥ, Lmasiḥ a ɣ-irefden, d Lmasiḥ a ɣ-isseǧhaden, netta a ɣ-ittselliken, netta a ɣ-d-ittarren asirem, yettubarek yisem-is. Nekk ad d-nkemmel awal-nneɣ. ɣef wayen yeɛnan aselmed i d-ibanen di Tira Iqedsen, aselmed n lekdeb, xaṭer leṣnaf yemxalafen neɣ les fausses doctrines, asekkud ur nṣeḥḥa ara, la doctrine s teqbaylit, asekkud, asekkud ur nṣeḥḥa ara, i yellan di Tira Iqedsen, i d-bedrent Tira Iqedsen.

Aru i lmelk n tejmaɛt taktabt n uweḥḥi ixef wis sin, tasedda tnac. Aru i lmelk n tejmaɛt n temdint n Biɣermus, Pergam. Atan wayen i d-yeqqar win yesɛan ajenwiq d aneṣnat leǧwahi. Ẓriɣ anda i tzedɣeḍ, din i yella wemkan n lḥekma n cciṭan, teṭṭfeḍ deg yisem-iw ur tenkareḍ ara, ur tenkareḍ ara liman i tesɛiḍ deg-i, ula d ussan deg yenɣan Antibas, inig-inu n ṣṣeḥ, dinna ɣur-k anga yeṭṭef cciṭan amkan. Meɛna ata win yellan deg-k ur yeɛǧib ara, llan ɣur-k kra n yemdanen mazal neṭṭfen deg uselmed n Belɛam, iselmad ugellid Balaq ayen ara yilin d ssebba n tuccḍa i warraw n At Isṛail, iselmad-asen ad ččen aksum yettunefken i yiseflawen n isaddat yerna ad ten-yawi ccehwat n tnefsit-nsen. Amen. Donc, d ayen wala Lmasiḥ inha tajmaɛt-agi n Bilarmus, Ini-asen ur tennekkareḍ ara isem-iw, liman deg wayed telliḍ, liman-ik yesɛa deg-i lameɛna, atan wayen yellan deg-k ur yi-ɛǧib ara, dɣa akka sselmed n Belɛam. Qbel ad d-nehder ɣef uselmed n Belɛam, d anwa-t Belɛam? Belɛam d yiwen n nnbi di lweqt anga nnbi n Umeɣlal, lweqt anga At Isṛayil ad d-leḥḥun deg uneẓruf. I Belɛam-agi iɣurr-it Yiwen ugellid n At Muwab isem-is Balaq, iɣurr-it, isawel-as, iwakken ad d-yas, mi iwala ugellid-agi Balaq, At Isṛayil deg uneẓruf, yuggad-iten, yenna-yas i Belɛam, Rrwaḥ-it n tneɛleḍ, isexṭa win ad t-tneɛleḍ ittuneɛɛel, win ad t-tbarkeḍ ittubarek. I taqsiṭ-agi ad tt-naf deg ktabt uneẓruf ixef tnin u εecrin d asawen, win ibɣan ad tt-iɣer. Ṛebbi lɛam yal tikkelt deg ad d-iṛuḥ ad inɛel agdud n Ṛebbi, d aberek ad nettbarak, axaṭer iqqar uyamek ad neɛla win i iburek Umeɣlal. Mi nwali uqbel ad d-yas Sidi Ṛebbi ini-as d ur tettṛuḥuḍ ara. Icaweṛ, mi d-tecgeɛ usbalaq ini-as ini-as ad caweṛeɣ Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi ini-as ḥader ad truḥeḍ. Ansi d tansizt, d tansizt yuɣal iṛuḥ, armi d-tenṭeq mmi-m ɣur-s teɣyult. d wa yuɣalden teqteɣyult i wigad ur nessin ara d belɛamay axaṭer iɣurr-it ugellid Balaq s yedrimen iɣurr-it iɣurr-it cci yerra i usiwel n umdan yeǧǧa asiwel n Ṛebbi di rrif asiwel n umdan i d-iwwin ddaɛwessu i d-iwwin ayen n diri tudert yuɣal ar zdat naf immut belɛamay Mi Belɛam agi s uselmed-ines iɣur At Isṛayil, ad nwali ixef anga, ad nwali anga At Isṛayil acu gwa yeɣlin s uselmed-ines, aniwa ara ten-iwwi. I aselmed-agi n Belɛam, neɣ Belɛam agi s yiman-is yeqqim-d d lemtel n diri di tira iqedsen, isexdem-it Yahuda, yella di tektabt n Uweḥḥi, akka i t-id-neɣra, isexdem-it Yahuda, isexdem-it Buṭrus, d lemtel n diri. Yefka-d tikli n diri, yefka-d ayen n diri. Donc, Belɛam, aselmed-ines, d acu ixeddem? Yettawi asirebit n lekdeb. D aselmed yettawin, id-jebden tamuɣli, imasiḥiyen, si lmasiḥ ad tir ar sayen nniḍen, s arebit n lekdeb, i yezemren ad yili d yal lḥaǧa. Yezmer ad yili d amdan, d aqeddac n Ṛebbi, yezmer ad yili d idrimen, yezmer ad yili d cci n ddunit, akken s ihwa deg-i. Aselmed n Belɛam, ad d-ittekkes tamuɣli si Lmasiḥ, ɛlaḥsab n wayen i d-yenna Lmasiḥ, ad ak-iqqar, Teṭṭfem, as-iqqar, teṭṭfeḍ i tejmaɛt n yimbiɣermus yellan d imasiḥiyen, Acqa teṭṭfem deg uselmed n Belɛam, iselmaden ur igellid Balaq, ayen ara yinin d ssebba n tuccḍa n wat. Donc, aselmed-ines d ayen ittawin di tuccḍa, di ɣelluy. A k-issuffeɣ ubrid n Lmasiḥ, k-yawi ar nnger, k-yawi ar lmut. Issufuɣ. I warraw n wat Isṛail, iselmad-asen ad ččen aksum yettunefken iseflawen-is ad. Donc, aselmed-agi n Belɛam, ma nezmer ad t-id-nini,

Aselmed iɛewjen d aselmed ixulfen tidet. Anda akk ay apr uselmed uselmed n lekdeb, aselmed n lejnun, yettarew-d njasa n lǧetta, yettarew-d zzna, yettarew-d ayen akk icemten, ayen akk iḥermen zdat Sidi Ṛebbi. Aselmed-agi yettawi-asen-at leḥwayeǧ. Yettawi, si Ṛebbi-ten lekdeb, ad nekk samunas i Lmasiḥ. Yettawi daɣen neɣ yesbad ɣef leqdasa yellan di Lmasiḥ xeṭṭam i ifaten nekk s tamunas i Lmasiḥ, ad tenɣeḍ seg wayen nniḍen, d ayen ibanen belli ad d-yeglu umim s ddnub, aɣ isbad ɣef tezdeg n Lmasiḥ, aɣ yawi ɣer lǧassa. Nekk ɣef wagi ilaq ad nḥader iman nneɣ, ur selmed u ma nsel, aselmed u ma nettḥessis. Ma neɣer, walit acu sen ixemmim wat Isṛayil. taktabt unẓef ixef wass xemsa wacin mbaɛd mi iɛedda belɛam acu yeḍran at isṛayil izdeɣ di cciṭim agdud yebda izennu netta d tullas n muwab donc issexdem-it-id ugellid balaq ifka-yas-d amek ay sidwi amek ay ɣur balaq-agi n isdi belɛam amek ay ɣur at isṛayil Agellid agi n Muwab. Muqel. Ɛerḍen-d agdud s iseflawen i ttqeddimen iṛebbiten-nsen. Ɛerḍen-d at Isṛayil i wakkenni ad qeddmen iseflawen iṛebbiten-nsen. Agdud yečča yerna iseǧǧed zdat iṛebbiten-nsen. Parce que ma teččeḍ les fausses doctrines, ma teččeḍ asekkud ur nṣeḥḥi, aselmed n leǧnun, ad tseǧǧdeḍ, ad tɛebdeḍ, ad tezziḍ tamuɣli-nnek, ad tecnuḍ ul-ik, ad tezziḍ tamuɣli-k, s ayen akken i wen-nniɣen Lmasiḥ. Kan Linǧil ur nettawi ara Lmasiḥ. Mačči Lmasiḥ ara k-yawi, nekk i k-yawi s ayen nniḍen. Kan Linǧil ur d-nehder ɣef Lmasiḥ. Kan Linǧil i ttawin s imdanen, ad k-yawin ad tiliḍ d akli n wemkan neɣ n umdan neɣ n udrim neɣ n cci neɣ n ddunit, mačči n Inǧil n Lmasiḥ. Ṭel Inǧil n Lmasiḥ yettawi s igenwan. Yettawi nreṣṣi tamuɣli-nneɣ d Yasuɛ Lmasiḥ weḥd-s. Weḥd-s kan ur nsawi ara wayeḍ tama-ines. Netta weḥd-s, d tigla n Rebbi yeddren, d amsellek n wid iḍaɛen. Lmasiḥ agellid igelliden d amsellek imednuben. Donc, wwin-ten-id, acu xedmen? Kiqar

Nettat i d-yettmuddun, nettat i yesseftayen tarebbit-agi ttɛebbiden Baal Faɛur-agi, ttɛebbiden wat wat Muwab, at Isṛayil ɛebbden-t, kksen tamuɣli-nsen si Ṛebbi, ittbaraken, isseftayen, rran-tt tarebbit n lekdeb. Dɣa urrif n Umeɣlal iceɛɛel-d ɣef Isṛayil. Twalam? Donc, at Isṛayil. Izedɣen di Ccitim, agdud yebda izennu nettat d tullas n Mowab. Zennun, xeddmen ayen icemten, ttɛebbiden irebbiten n lekdeb, ttekkan deg yiseflawen. Ayɣer? Axaṭer slan i uselmed. D wagi i d aselmed n Belɛam. Tussem mebla am wacu ad d-yettaru. Tussem mebla am ad k-yawi ad tseǧǧdeḍ zdat i Rebbi-t n lekdeb, ur nli ara d Lmasiḥ. Ad txemmeḍ le culte ur nli ara i Lmasiḥ. Ad txemmeḍ la réunion ur nli ara i Lmasiḥ. Ad txemmeḍ anejmuɛ mačči d awal n Sidi Rebbi, mačči d tidet, mačči d Lmasiḥ. Tussem mebla. Aṭas i yeɣlin ikef uselmed mebla, mazal-it ar ass. Ad nwali tiseddarin niḍen i d-yettwabder belɛamag. Tebrat n Buṭrus tis snat. Halleluya! Tabrat n Buṭrus tis snat. Ixef wis sin, tasedda tis xmesṭac. Dagi d-ihedder af imdanen yettɣurrun. Imdanen yettɣurrun apri dagi Buṭrus ad aɣ-inehhu i wakken ad neṭṭef di tidet u kan ḥader iman ɣef id yesserwaten. Aṭak iqqar, ǧǧan abrid n lewqam. Aṭas i yeǧǧan axaṭer ḍefren aselmed agi n lekdeb. Iqa ǧǧan abrid n lewqam, ɛerqen mi tebɛen abrid i yewwi Belɛam, mmi-s n Piɛur, i iḥemmlen ad yerbeḥ idrimen n lexdeɛ. Donc aselmed agi yettawi-d daɣen rrbeḥ deg yedrimen n lexdeɛ. Ayɣer? Parce que Balaq mi d-yusa Belɛam yenna-yas ad k-fkeɣ lehdiyat. Iɣur-it cci. Donc aselmed agi d aselmed yettɣuren cci. Dima ttafeḍ aselmed agi n Belɛam aṭas imasiḥiyen yettawi ayɣer? Parce que deffir Ad ak-d-issiwel umdan i wakken ad tqedceḍ zeɛma i Lmasiḥ, meɛna deffir illa rrbeḥ, illa cci n ddunit, illa wedrim. Ad k-iɣnu. Aṭas i ikeččmen deg uselmed n lekdeb, aṭas i ikeččmen di tejmuyaɛ n iqeddacen, les organisations internationales, di ddunit meṛṛa bien sûr.

Meɛna i qqar ḥecmet Sidi Ṛebbi mi d-isenṭequr-as taɣyult tagugamt s ṣṣut n umdan, s wakka i t-iḥbes i wakken ur yettkemmil ara di yir lecɣal-is. Wala, ixdem yir lecɣal. Xaṭer Ṛebbi yenna-as-d xaṭi. Yenna-as-d xaṭi. Meɛna netta ikemmel. Nekk ḥader iman-ik a gma weltma, anga tettedduḍ, anga tleḥḥuḍ, Awma tettḥessiseḍ akud ad tleḥḥuḍ akud ad teddukuleḍ, ma la tqeddceḍ a gma neɣ a weltma ḥader, ḥader ad tqeddceḍ angu k d-isawel asida, ḥader ad txemmeḍ ayen uk d-ini asida. Aṭas i d-ibedden, aṭas i qeddcen, xaṭer d imdanen i ten-isbedden, xaṭer ten-ttxelliṣen, xaṭer ten-ttfinunsin, xaṭer la tliz organisation deffir, mačči d inǧil wagi.

Sdat ḥdac, yiwen n yixef i tesɛa tebṛat-agi. Dagi ad d-iheddeṛ daɣen ɣef figad yeffɣen i yiberdan. Aṭas n yimasiḥiyen i tteffɣen i yiberdan ad ttḥessisen i yimdanen n wiyaḍ, ttḥessisen i iqeddacen n lekdeb, iqeddacen d tcegga n cciṭan i wakken ad ten-ɣurren, ad ten-ssufɣen i usiwel n Sidi Ṛebbi. Lqan tawaɣit-nsen axaṭer tebɛen lǧehṛ n Kayin. Kayin. Kayin d wakken gma-s n Habil, wakken n Habil. Sruḥen iman-nsen di leɣlaḍ yiwet n ṭṭmaɛ n yedrimen am Belɛam negren am akken yenger Kuri asmi akken i d-yekka ɣer lecɣal. Asmi akken yekker Kuri ɣer lecɣal. Kuri d ayen yellan di lɛehd aqdim n Wat Lewwi. Donc ad nwali anwa dakken belɛam-agi ad d-yettwabder siwa deg wayen n diri. Yuɣal d témoignage n diri, d cchada n diri. Ḥader, ḥader, ḥader af belɛam, ḥader aselmed n belɛam, yuɣal d ayen n diri. Ṛṛuḥ n belɛam.

Nekk aselmed mebla am d wagi ay tmehna tiyessetmatin. Xaṭer neqqar tira iqedsen, meɛna ur tt-miditi ara, ur nettfettic ara ad nefhem d acu. Nɣil d tajmaɛt n Biɣermus kan i d-ilhan, no, awen Sidi Ṛebbi yettunefk-aneɣ-d i nekkni.

Kecban ṭṭjur ur d-nettaki lfakya qquren, ulac lfakya n ṛṛuḥ iqedsen, ulac tudert. Nnehwa i nekni, Iqamma d kunwi a wid ɛzizen mkit-d ayen i wen-d-nnan yakan ṛṛusul n Yasuɛ Lmasiḥ. Donc, ḥesset i uselmed n ṛṛusul ay atmaten tiyessetmatin. Asmi i d-qqaren di zzman aneggaru, ad d-ilin wid ara yettmesxaren fell-awen, ad ileḥḥun s lebɣi n tnefsit-nsen. Ihi, d wigi i d-yettawin lxilaf gar yemdanen, ttexmimen anagar ɣef wayen yeɛnan ddunit, ur sɛin ara ṛṛuḥ iqedsen n Sidi Ṛebbi deg wulawen-nsen. Ma kenwi ay iḥbiben-iw, ssnernet liman-nwen yeṣfan, dɛut s tezmah n ṛṛuḥ iqedsen. ṭṭfet di leḥmala n Sidi Ṛebbi, tteklet ɣef ṛṛeḥma n Yasuɛ Lmasiḥ, a wen-d-yefken tudert yettdumun. Ḥunnet ɣef wid yettcukkun, sfehmet-ten. I wakken ad ttuselken, jebdet-ten-id si tmes. Llan daɣen wid i ilaq ad tḥunnum fell-asen, meɛna ɣur-wat ad tennum ulamma d llebsa-nsen ineǧsen i tessenǧes lǧettat-nsen. Twalam? Kra tebɛet aselmed n Ṛṛusu. Ḥesset i uselmed n Ṛṛusu. Xaṭer imdanen-agi ulac ṛṛuḥ iqedsen deg-sen. D ṛṛuḥ n Belɛam i yellan deg-sen.

ad nɛuc s zzman n Ṛṛuḥ Iqedsen, ad neṭṭef di leḥmala n Yasuɛ Lmasiḥ, ad nettkel ɣef ṛṛeḥma-ines, ad neddu ɣer zdat di tudert n lebda. Qqimet di lehna.